Na mi xeweta hi vito ra matimba ra Yeso Kreste wa Nazareta mina mufundhisi Mashava M_H na ku tshemba na ku pfumela ku hi ya kuma swa kahle swa xiyimo xa le henhla eka siku ra namuntlha hi lava ku ya twa rito ra Xikwembu a hi pfuleni tibuku ta hina eka book ya Luka chapter number thirteen hi lava ku hlaya verse number eight na verse number nine yona yi hlayeka hi ndlela leyi and he answering said unto him, Lord, let it alone this year also, till I shall dig about it, and dug it, and if it bear fruit, well, and if not, then after that thou shall cut it down. Hi ta hlaya ku fika kwala Xikwembu xi hi pfuna xi hi katekisa. Eka madyambu ya siku ra namuntlha Ni lava ku ya dyondzisa ehansi ka nhlokomhaka leyi nge ku na haxawa haxawa i lembe leri taka ku na haxawa kwala mi nga kona swi tiveni ku ku na haxawa evuton'wini bya n'wina ku na haxawa haxawa swi vula lembe leri taka hosi a yi hi pfuni hi khoma kwalano vutomi byi na haxawa. laha hi nga hlaya kona hi twa hi ta xifaniso lexi Yesu Kreste a ri karhi a xi nyika a kombisa ku a ku ri na n'winyi wa simu loyi a rimile a sin'wini ya yena kutani a simeka sinya wa kuwa eka simu leyi se siku rin'wana a ya a ya lava makuwa kambe a nga kumi nchumu eka kuwa lowu se a ku eka mutirhi wa yena vona Swi teka malembe manharhu ni ri karhi ni ta eka nsinya lowu ni lava mihandzu a ni yi kumanga ni te lembe ro sungula ni nga kumi mihandzu ni ta lembe ra vumbirhi ni nga kumi mihandzu sweswi i lembe ra vunharhu a ni kumi mihandzu tsema nsinya lowu kutani mutirhi a ku eka n'winyi wa nsimu hayi hi nga wu tsemi u nge se wu tsema n'winyi wa mina nsinya lowu ni nyiki nkarhi ni wu cheleta ni nyiki nkarhi ni wu chela manyoro kumbe quva ni nyiki nkarhi ni wu sasekisa ni nyiki nkarhi ni wu tshena ni wu khutulela kumbexana ha xawa u ta kuma mihandzu ya kahle. Mara loko u nga veki, se u nga wu tsema. Mara ni na ku tshemba ku loko wo ni nyika chasi, haxawa nsinya lowu wu ta va wu lunghile. Ni nge se nwelela ngopfu, va ka hina ho tsetseleriwa evuton'wini. Yesu Kreste u le vokweni ra xinene ra Tatana, wa hi khongelela vusiku ni nhlekani. Kun'wana vutomi bya hina a byi fanele byi herisiwile, mara Yesu a ku, Tatana, n'wi nyiki chasi ya lembe leri taka. N'wi nyiki chasi ya ha xawa. Yesu Kreste wa hi inthasidela. Yesu wa hi khongelela eka xiyimo lexi nga khumba misava hinkwayo xa mavabyi. Mo ni ku eka n'wina, Yesu u le ku mi khongeleleni. eka swiyimo hinkwaswo leswin'wana mi swi endlaka mi nga ri ku swi laveni hikwalaho ka xiyimo ma ni twa ku ni vula yini mo ni ku eka n'wina ni ri yesu u le ku mi khongeleleni wa mi khongelela a ku haxawa swi ta cinca makwerhu wa mina mhaka leyi ni yi tisaka eka madyambu lawa hileswaku ku na haxawa a hi ngo haxawa swa endleka evuton'wini vanhu va ri karhi va ku langusa va ku vona u nga pfuni nchumu mara wo ni ku eka wena a va ku langusi haxawa va ta vona ku cinca evuton'wini bya wena sweswi swa endleka va ku sola sweswi swa endleka va ku teka u ri munhu loyi u nga pfuniki nchumu mara ni ri haxawa u ta va u ri lowo pfuna nchumu vutomi byi na haxawa mi nga lahli thavula kwalano mi nga kona mi nga heli matimba kwalano mi nga kona ku na haxawa haxawa swi ta tshamiseka Un'wana ku, Mfundhisi, a ni lunghisile ka lembe ra 2021 ni ku ni lava ku lovola ni la ku teka swi famba nkahle wo ni ku eka wena ku na ha xawa lembe leri taka swi ya ku tshamisekeni un'wana ku mfundhisi ni zami ku tirha tirhanyana ntirho wa mina wu fika wu helela ndleleni va ku tirhi wu herile wo ni ku eka wena ku na ha xawa ha xawa swi ta endla lembe leri taka ra ha ri kona u ta ri vona ra 2022 vutomi byi na ha xawa ni twa titsumi emutini wa Abrahama ti ku ha xawa hi nkarhi wa ku fana na lowu Sara u ta va tlakuli n'wana n'wana u yimela yini n'wana u yimela leswinene leswi ku nga khale u ku swi khongelela evuton'wini bya wena u ta tlakula nyiko ya wena leyinene leyo saseka vutomi byi na haxawa hmm. a va hleki lava hlekaka namuntlha a va soli lava solaka namuntlha mara lexi ni lavaka ku tivisa xona makwerhu i ku ku na haxawa va byeli kwalano kusuhani ku ku na haxawa va ku vona ku u famba hi milenge lembe leri haxawa u ta va u ri ku dirayivheni va ku vona ku u kombelela vana ndhawu yo tlela lembe leri ha xawa u ta va u ri na yindlu ya wena laha na vana va nga ta va ri na tirhumu to tlela vutomi byi na ha xawa a va kholi va tiphina ya fika december january ya fika ha xawa ya fika vutomi bya munhu un'wana na un'wana byi na ha xawa lembe leri a wu na mali u chonini ku sukusela lembe loko ri sungurile mara wo ni ku tshembisa ku ku na haxawa he makwerhu wa mina muholo wa wena lowu u wu kumaka lembe leri ha xava ku ta va ku ri airtime ya wena ya ya ya ya ya ya ya ya ni ri muholo lowu u wu kumaka lembe leri ha xava ku ta va ku ri mali ya airtime eka wena hikuva swi ta cinca ha xava ha xawa hi nkarhi wa ku fana na lowu a swi ku fambeli kahle ha xawa hi nkarhi wa ku fana na lowu a swi ku sasekeli ha xawa hi nkarhi wa ku fana na lowu boxeketa evuton'wini bya wena ha xawa hi nkarhi wa ku fana na lowu a swi ku nandziheli evuton'wini u ku lembe leri i khale ni ri yimerile nkarhi lowu i khale ni wu yimerile vutomi byi na ha xawa hehe u ri mutirhi n'winyi wa mina u nga wu tsemi nsinya lowu wu tshiki ha xawa mihandzu yi ta va yi ri kona ni na ku tshemba mina ni na ku tshemba ku ha xawa u nge he khomisi tingana ha xawa u nge khomisi vatswari va wena tingana ha xawa swa kahle swi ya ku endlekeni o swa endleka sweswi vatswari va wena a va lava ku ku lan'wa va ku n'wana wa hina hina se hi tsandzekile va byeli ku mhane ha xawa swi ya ku endlekeni va byeli ku papa ha xawa mi ta vona swin'wanyana yoyoyoyoyoyo ha xawa hi nkarhi wa ku fana na lowu ni vona u sungula foundation ya xiyimo xa le henhla lava nga ta hlamala va ku hayi swi ta endlisa ku yini na kasi haye swa kahle swi ya ku endlekeni muako wu ta yima wu za wu hela swa endleka lembe leri wu endli foundation yi yima xikarhi va ku a yi yimile kasi a wu endle ku yineriwanyana hi timpfula ku foundation ya kona yi tiya hi ku haxawa ku fane ku gonya makhumbi mambirhi kumbe manharhu ku ya ehenhla swi ya ku endlekeni haxawa. na profeta ni ri haxawa hi nkarhi wa ku fana na lowu vana u ku u komba ku business ra wena se ri teka direction haxawa hi nkarhi wa ku fana na lowu vana u ka u hetisa tidyondzo ta wena haxawa hi nkarhi wa ku fana na lowu a swi ku sasekeli ni ri haxawa hi nkarhi wa ku fana na lowu vana u ri karhi u cata haxawa hi nkarhi wa ku fana na lowu a swi fambi kahle valala va nyuma lava a va ku ta fa u ri hava nchumu ni ri haxawa swi ta endla haxawa mutirhaku hosi wu tshiki sinya lowu ni ta wu khutulela mm. swi tivi makwerhu wa mina ku ku khutuleriwa swa vava loko nsinya wu tsematsemiwa swo endla ingaku wo onhiwa mm-hmm. ti-problem leti u nga hlangana na tona lembe leri a wo khutuleriwa a wo themiwa ni ri swiyimo leswi u nga hlangana na swona this year a wo theniwa a wu ri karhi wu khutuleriwa ku lumbetiwa loko u nga hlangana na kona lembe leri hayi a wu ri ku theniweni a wu ri ku endliweni mitshikelelo leyi u nga hlangana na yona u jikeriwa hi vanghana u jikeriwa na hi maxaka ma le kusuhani kun'wana u jikeriwa na hi vana kun'wana u jikeriwa na hi vatswari hayi a wo khutuleriwa he va ka hina loko se sinya wu khutuleriwile wu nyanya ku veka ku tlula na le ku sunguleni wu nyanya ku tswala ku tlula na le ku sunguleni wu nyanya ku saseka ku tlula na le ku sunguleni vutomi byi na haxawa byi na ha xawa vutomi byi na ha xawa a mi ri karhi mi khongela vuton'wini bya n'wina mi ku mfundhisi maxava kasi swa mina swi ta lungha rini na fasta na titsona na khongela na humesa vukhume ekerekeni na nyikela ni endla hinkwaswo mara swa mina a swi le ku tekeni ka direction vo ni ku eka wena .